O anodd credu bod 'na bum mlynedd ar hugen 'di bod ers Hillsborough, un oedd yna oedd Mark Williams. Mark, croeso ato ni. Diolch yn iawn. Pryd oeddech chi'n ymwybodol bod pethau'n mynd o chwith? Rhyw chwarter awr i eh, deg munud cyn i i'r gêm ddechrau. Um, oedd e yn y Teres yn y pen yy fel oedden ni blwyddyn cynt ond yym o' 'na bobol methu symud a mynd yn dynn fwy a fwy tynn ag yy dwi'n cofio'r gêm yn dechra ond a dwi'n cofio os dwi'n cofio'n iawn aru Lerpwl hitio'r bar A fel arfar 'sa powb yn o ond dim byd o- oedd 'i'n dyn uffernol so o' 'na ryw fath deimlad yn dechra un y gêm bo' hyn o' hyn dim yn normal. 'Dan ni'n sôn am gyfnod lle o' pobol yn sefyll ar y teras beth bynnag, a mi o'dd 'i yn gyfyng. Ond o'dd 'i'n fwy cyfyng nag arfar y... Oedd. ...diwrnod yna. Oedd. Yym dwi 'di sôn cyn heddiw o- oedd 'i'n syndod bo' 'na ddim 'di digwydd blwyddyn cynt A, a bod ti mor dynn. Ond oedd hyn yn wahanol. Oedd 'na, oedd 'na fwy o, lle bod 'na gweiddi a canu ac oedd 'na fwy o, fatha, dwi'n cofio fatha sgrech, bobl yn sgrechian ac yn gweiddi at ei gilydd fwy na gweiddi, gweiddi at y, at y gêm ei hun felly. Oeddech chi'n dweud o'ch chi yna y flwyddyn cynt ar gyfer yr Ogyn Derfynol hefyd, a gath Lerpwl yr un un pen, y Leppings Lane, sydd yn llai na'r pen arall yn Hillsborough. Oedd Lerpwl yn cael rhyw 45,000 o gefnogwyr i gêms, ac oedd Nottingham yn cael rhyw 25,000. So i roid Lerpwl yn y lle bach, oedd o'n Dim yn neud sense o gwbwl felly. Ond dwi'n cofio gweld ochor arall yn wag felly. A neitha fo fa yy 'di ca'l yn cau i fewn. Ond mae o yn syndod bod o ddim wedi digwydd blwyddyn cynt felly. Y- yn y Leppings Lane o' chi fod? Ia, ia tad. Fa- fan'na o' gynna i docyn. O' 'na dri o hogia efo fi. O' 'na un 'di cael tocyn tu allan ac oedd o uwch ben y Leppings Lane yn yr Upper Tier yn y City a os dwi'n cofio'n iawn oedd y ddau o gerrill yn y yn yr ochr yn y main stand felly. Oeddech chi yn ei chanol hi, fel chi'n deud. Oedd hi oedd hi'n gyfyng yna. Oedd y gêm wedi dechrau. Pryd benderfynoch chi, 'ma raid fi fynd allan o fan hyn'? Yym, mi ddo- mi ddoth 'na rhedeg lle o' pobol yn lle o'dd y sgrech yn yn uffernol ŵan. Be' o'dd o'n cymyd drosodd ac bo' 'di hyn 'im yn iawn. Yym, y gwir oedd, o be' dwi'n cofio ydi o'n i methu mynd allan 'na i ddechra. Oddan ni mor ca'l ein cau fewn ac yym

edrych ar y stands o ond mond hynna dwi'n cofio. Dwi'n cofio dwi'm yn cofio sut ddosh i o 'na. Dydw i ddim. O'ch chi'n ymwybodol bod pobl yn cael eich gwasgu o amgylch chi? O'n i raddau ond do'n i do'n i'm ddim syniad bod po- pobl yn brifo ac yn cael eu lladd. Cos oedd o'n broblem wrth gwrs o- oherwydd y problemau oedd 'di bod yn y saithdegau a'r wythdegau Oedd y ffens wedi adeiladu i gadw chi i fewn? Oedd, be oedd y... Mae ffens, oedd y ffens i fyny ac i fewn. Ie. So, dringo i... Yym, ond be oedden ni'n weld wedyn ar y teledu a petha, oedd y ffens wedi cael ei malu ac, ac um, i fynd allan na, ond dwi'n meddwl na dyna be oedd reaction y, yr heddlu oedd na hooligans, hooliganism oedd o, na y cefnogwyr yn chwythu trwbl oedd o. Yy a felly oedd cys o heddlu o'r teledu yn danos pwysio pobl yn ôl. Yn bod 'na bai ar y heddlu a oedden nhw'n meddwl genuine na trwbl oedd o wyrach. Be am be am eich ffrindiau chi? Be be oedd eu sefyllfa nhw? Yym oedden nhw oedden nhw'n hollol iawn yy ran lle oedden nhw'n ista yn y yn y stadiwm dwi'n meddwl ac yym ie d- os dwi'n cofio'n iawn mond y fi oedd yn y Leppings Lane. Ond ma' raid bo' nhw'n gwbo bo' chi yn y Leppings Lane ar y p- ar y pryd. Oedd oedd. O'dd yy o'dd yn ffrind o Blaena' Blaena' Ffestiniog yn. Cos yy o'dd o tu allan efo fi a dyma fi'n deu' iawn dwi'n mynd i fewn fel o'n i mynd i fewn i fawr cyn gêm a o so o'dd o'n gwbo lle o'n i felly yym. Oedd. Os da chi'm yn cofio dod allan, mae rhaid bod chi mewn rhyw fath o stad o sioc uh, wrth, wrth ddod allan. Pryd ddari chi sylweddoli bod yna gefnogwyr wedi cael eu lladd? Cerdded yn ôl i car. Uh, O'r hwyr a hynny? Oedd, cerdded yn ôl i car. A dwi'n cofio um, cefnogwyr di gwylltio. ac yn gweiddia sgrechian ar ar y heddlu yr ochor ffor. Yym dwi'n cofio un person yn sgrechian it's your fault it's your it's your doing. Dwi'n cofio hynna. So yym dwi'n clywed clywed pobl yn siarad a wedyn dwi'n meddwl Y ffigur gynta oedd 16 brenin gyda car, bod 'na 16 wedi cael eu eu lladd felly, a 'dyn, waw, be' sy' 'di digwydd fama? O'dd ych rhieni'n sylweddoli be' o'dd yn digwydd? Oddan nhw oddan nhw'n gwbod o'n i yn y gêm. Dwi'm yn siŵr os oddan nhw'n sylwi bod o'n i yn y Leppings Lane. Ond yym ond yy Oedd anodd yn o'n effennol. Yr un peth arall 'da ni fel, 'da ni 'da ni son am bum mlynedd ar hugian yn ôl. Do' 'na ddim ffona symudol. Wan, sud ar y ddaear 'da chi'n deud wrth 'ych rhieni bo' chi'n iawn? Chwarter i chwech gafo' rhieni wbod bod o'n i'n iawn. Oeddwn ni yn dreifio adra o o Sheffield dros yr Snake Pass i ddod am Manceinion a Stockport. A dros y Snake Pass, neu ochr yma i'r Snake Pass, mae yna am, ambell i bentrefi bach. Ac adeg, adeg yna, oedd yna er, phone boxes yr ochr y ffordd yn y pentrefi bach yma. A dwi'n cofio y ciw, ciw o bobl, y cefnogwyr, jyst yn ciwio fyny i gael ffonio adra. O'n i'n pentra ar ôl pentra ac slofi lawr ti. A mi mi stopish i'n diwadd a cys a fi o'dd yn dreifio mi stopish i'n diwadd a nath y pedwar ni jyst ciwio i fyny jyst i ca'l defnyddio ffôn. Ac yym ma' fi'n ffonio ma' dad yn atab a r'un un beth udish i oedd dwi'n iawn. Ma' fo'n beillio crio Mae fi'n beillio crio a mae fi roi ffôn lawr. Mond hynna, dwi, mond hynna na i dysi. Dwi'n iawn. A eisiau nôl i car a dreifio adra. Gawn ni adra hanner di naw, chwarter ddeg y nos. Be, be natha chi o, o, o'r sgil effeithiau chi pan natha chi ddechrau darllen y pethau yma yn y papur a gweld be, be oedd yr heddlu'n yn ddeud? Oherwydd be oedden nhw'n wneud yn y bôn oedd pardduo eich enw da chi. a perddio enw da cefnogwyr Lerpwl. Ia, yn hollol. Yym, ar ôl i'r sioc o'r diwrnod, a dechra dod at yn hun, yym, rai diwrnoda wedyn, a wedyn i ddechra darllen hyn yn y papura newydd ac ar y teledu a betha, ma' ma' ma' gwyllt yn cymryd drosodd wedyn. Ma', dwi'n ca'l y Fatha bo fi fi yy bai fi o bo fi 'di lladd pobol ac i roid y bai ar bobol eryll yy eb yn syth yym dwi'n cofio wel chydig yn ôl wan o Panerama 'di danos yym yy Peter Wright yym chief constable ar y pryd yn roid cyfweliad i teledu Ar y dydd Sul, y diwrnod wedyn, mae o'n dillynllyd o beth bod nhw wedi cael get away efo hi am, am mor hir felly, tan mae'r gwir yn dechra dod trwad ŵan. Wedi chwarter canrif gobeithio bu 'na gyfiawnder a dwi'n hynod o falch bod chi'n medru bod yma i gadw cwmni i fi heddiw. Mark, Mark, diolch o galon. Diolch chi.